Районыбызда Коръән хатимнәре. Наратбаш мәхәлләсендә ифтар мәҗлесе. Мөслимәләребез Казанда ифтарда. Бикмурас авылы мәхәлләсендә ифтар мәҗлесе. Мәдрәсәбездә тантана. Адав Толымбай мәктәбендә сыңгак мыңгырау.

Сәгать тугызда Госман, унбердә Хаҗиләр, көндезге икедә Әбү Хәнифә мәчетләрендә һәр көнне бер җүз Коръән укылды. Халык бу чарага хәтта авыллардан килеп катнашты. Укылган Коръән хәтеме районыбызга тынычлык, бәрәкәт, иминлек алып килер дигән өметтә калабыз.

Анда мәчеттә ислам сабаган укучы шәкертләр катнашты. Шушы матур мәҗлесне башлап оештыручы Гөлгенә абыстайга, аның барлык шәкертләренә мәчет картлары исеменнән олуг рәхмәтләребезне белдерәбез. Аля Тоһә Расулилләһ салатулла сәлам. Бишенче май көнне башкалабыз Казан шәһәренең Туган авылым комплексында хатын-кызлар өчен ифтар мәҗлесе оештырылды. Районыбызның берничә мөслимәсе шул чарада катнашты. Бер төркем мөселман хатын-кызлары бишенче май көнне Казанга ифтар мәҗлесенә бардылар. Мәҗлес Туган авылым ресторанында үткәрелде. Аларны Татарстан мөслимәләр оешмасы рәисе Наилә ханым Җиһаншина бик җылы каршы алган. Шунда ук Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия ханым катнашкан. Мәҗлестә вәгазь сөйләнгән, Коръән укылган, мөнәҗәтләр әйтелгән. Һәм соңыннан

Авыл имамы Илдус хәзрәт Асадуллин ахшам намазына хәтле мәҗлесне башлап җибәрде. Хәзрәт Рамазан аеның өстенлеге турында сөйләп үтте. Рамазан ае белән тәбрик итте. Ураза тотучылар мәчет янындагы ашханәдә әзерләнгән мул табын артында ифтар кылдылар.

Быел мәдрәсәне көндезге, кичке, читтән торып уку бүлегендәге егерме тугыз шәкерт тәмамлады. Барысы да чыгарылыш имтиханнарын уңышлы тапшырып, диплом алу дәрәҗәсенә ирештеләр. Диплом тапшыру тантанасында мәдрәсә җитәкчеләре, мөгаллимнәр катнашты. Барысы да чыгарылыш шәкертләргә тәбрикләү сүзләрен, теләкләрен җиткерделәр. Чыгарылыш шәкертләре мәдрәсә җитәкчеләренә, мөгаллимнәргә зур рәхмәтләрен белдерделәр. Динебезне алга җибәрүдә, шәкертләргә төплем төпле белем бирүдә зур уңышларга ирешергә теләделәр. Аллаһ Тәгаләгә хәмде сәнәләре булсын, пәйгамбәребезгә салаватларыбыз булсын. Аллаһ Тәгалә инде шул бүгенге мәҗлесләребезне, менә бу бүгенге җыелышларыбызны Аллаһ Тәгалә хаерле кылып, менә шунда сөйлингән сөйле сүзләребезне Укылган Коръән аятьларыбызны, инде хата кимчелекләрен кичереп Зур тантана сезнең өчен дә, безнең өчен дә, чөнки инде ул бүгенге көндә сез менә шушы мәдрәсәне тәмамлап, тәмамлаганның дипломын, кәгазен аласыз, инша Аллаһ. Һәм менә шушы диплом алып кына ул, әлбәттә, ул кәгазь генә, ул сезгә генә кирәк дисәк тә була, ниндидер формальный вакытына кирәк кенә, кирәк кенә, әмма инде менә шушы Дүрт ел, дүрт ел тырышкан, дүрт ел алган гыйлемнәрне ул инде сез үзегездә түгел, инде башкаларга таратырга. Чыгарылыш шәкертләре, шәкертләре дисәк тә була инде, әле мәдрәсәдә сез. Моннан чыгып киткәч кенә әле инде Вольный Казак, мәчетләрегезгә, авылларга тараласыз, иншалла. Сезләргә инде үтенәчрәк бирәбез шундыйны. Дөрестән дә, менә Илмир хәзрәт, белмәсәгез, сорарбыз, диде. Сарырга обязательно кирәк. Менә кичә генә без звонит итә. Звонит итә, инде мәдрәсә бетергән. Ну, Закир имамлыкка менде. Надо бәби чәенә чакырдылар, хәзрәт, нәрсә сөйләргә анда дип, ягъни темасына кара. Темасы нәрсә? Бәби чәе. Значит, яңа туган бала белән бәйле. Әйе, баланың эш хакы бар, матур исем, тәрбия. Үсеп иткәч инде урнаштыру, ата белән аның ананың вазифасы бу. Тагын нәрсә? Корбан. Корбаннар дисәтерле була. Гаҗәп, гакыйкчылар арасында гакыйка дигән бар. Менә бу кияү кырманы турында сөйләп аласың. Ягъни, темасына карап, ләгатьтә бәйләнмә, ләгът, бишектән алып ләгъткә кадәр алыгыз, ди. Сезнең инде бу ни белән тукталып калырга ярамый, хәер, менә шундый тиз агышлы заманада адәм баласы замана рельсларыннан чыгып калырга тиешле түгел. Повышение квалификации дигән әйберләр бар бит. Башка өлкәләрдә агрономнар, врачлар булсын, әйтик, инженерлар Безнең дә инде һәрвакыт гыйлемне эстәп, тырсаң гына аның әһәмияте, файдасы була. Һәм гыйлемнең файдасы була, әгәр даны бирсәң гыйлемне. Менә сезгә дә алган гыйлемне хәр бирергә кирәк, чөнки сул хәдисне беләсез, Кем гыйлемне алып, бирмәсә, үзенә тияп җөргән ат кебек булыр, дим, ишәк кебекме? Ишәк дип мин грубыйрак әйтәсем килми. Менә шундый дәрәҗәгә җитмәстән, сезгә дә инде алган гыйлемне таратырга. Сез инде бер Бер мәрхәләне, бер баскычны уздыгызмыни, гыйлем алдыгыз, йөрдегез, эш куйдыгыз, Аллаһ Тәгалә сездән разый булсын. Гыйлем, гыйлем кеше һәрвакытта да гыйлемле булырга тиеш. Ягъни гыйлемнән туктарга тиеш түгел, гыйлемне алырга тиеш. Хәтта без элеккеге менә галимнәрнең тарихларын укысак та, алар гыйлем алып үлгәннәр. Теге үлгән вакытында да мендәр астында китаплары булган аларның. Сезгә исәнлек саулык, исән сау булыгыз, гыйлемнәрегезне туктатмагыз, матур иттереп эшләгез, бергә булыйк. Ислам нигезләре укытучылары, сез инде хәзер менә бу дипломны кулга алгач, чын мәгънәсендә дипломлы имам-хатиблар һәм ислам нигезләре укытучысы булдыгыз. Әлхәмдрилләһ, шөкер. Сез. Кергәндә, менә ничә ел чыгарабыз инде, сез кергәндә ничәү икәнлегегезне беләсезме? Беренче курста. Уналтау. Уналтау идегез. Вечерниклар егерме җидәү иделәр. Сигез. Егерме сигезәү иделәр. Ә чыгарабыз егерме дүрт. Бирмик секингә, 24 кеше. Менә бу сезнең өчен инде, сезнең өчен бик зур нигъмәттер, бик зур шатлыктыр дип уйлыйм. Менә ниндидер сәбәпләр аркасында югалтуларыбыз да булды. Ансы да кызганыч. Ниндидер сәбәпләр аркасында кемнәрдер укый алмады, кемнәрдер укый алмады. Менә бу шушы көнгә җитә алмады. Ә менә сез шушы көнгә җитеп, менә шушы дипломнарны алуыгыз инде сезнең өчен дә, безнең өчен дә бик зур шатлык. Шуңа күрә мин сезне бүгенге шундый көнегез белән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, шушы алган белемнәрегез белән Аллаһы Тәгаләгә юлында гына булуыгызны телим. Кибеттәге Илдар
әфәндебезнең дә рухлары шат булып, Раббы менә.

Егерме бишенче май, Толымбай авылы мәчет мәхәлләсе, мәктәп бетергән укучыларга хәер-фатихасын юллады. Мәктәпләрдә соңгы кыңгырау чыңлады. Безнең мөгаллимәбез дә бу бәйрәмдә катнашты. Адав Толымбай мәктәбендә Гөлсинә ханым мәхәллә исеменнән үзләренең бәйрәм күчтәнәчләрен чыгарылыш сыйныфларга тапшырды, имтиханнарда уңышлар теләде.

Татарстан Республикасы Диния нәзарәте аксакаллар шурасының еллык җыелышында Буа районы мөхтәсибәте аксакаллары җитәкчесе, Килдураз авылы имам-хатыйбы Кадим хәзрәт Мөбәрәкшин катнашты. Аксакаллар шурасының утырышы Казанны алганда һәлак булган батырлар истәлегенә багышланды. Татар аксакаллары җыелышының көн тәртибендә төп мәсьәләсе булып, Хәтер көнен ел саен мөселман календаре һиҗри буенча уздыру датасын раслау торды. Кадим хәзрәт шулай ук Буа мөхтәсибәтенең 2020 елда үткәрелгән дини чаралары буенча чыгыш ясады.